Hawile vialte hna, atutan ah online social media a lar ngaingaimi kan naupa asimi Thlanhin kong he pehtlai in siseh cun nihin ah Hakha Hlei in Laimi kan fale mino pawl an dirhmun sining pawl le cun hi nak online social media kan hmanning pawl kong kha atu lio ah zei dirhmun dah kan si timi keimah le zei ka ti lai ka hmuh tontawk te zei ka ti lai ka siarem lomi pawl i ceihmainak le i ruahṭinak atu tan hi cu caan ka vun hmang lei i. Vel a tongmi kan naupa thlahning kong he pehtlai in siseh cun amah thlahning kong lawng si loin nihin ah Laitlang lei ah kan fa kan nau le zei dirhmun dah an si timi sining vun langhternak le cun nihin ah upa kan si, ngakchia kan si ah online social media ah zeibantuk dirhmun dah kan si timi te kha atutan ah keimah nih ka siarem lomi tete. a siarnak te vun i hrawmnak khan ka vun timhtuahmi kha a si i i kan theih dih bantukin nihin ah a lar ngaingaimi online social media vel a tongmi thlahning kong kha a lar ngaingaimi kha a sining a theimi tampi keimah nak an tampi nan um hi kan upa a simi June Amang Bullying kong dohnak kong kha nih biatak tein kan dohnak kha ding caah ti khan biatak tein a ummi le a chim phuanmi zong kha tampi kan theihcia dihmi kha a si. I mah cyber bullying kong ha pehtlai zong a si khawh te. Ka hen Laimi kan dirhmun he pehtlai in langhter chih ka duh i hmasa bik ah kan vun ka thawk duh bik dingmi cu zeidah a si ti si ahcun velh a tong ning a thawk update keimah nih tadin ka ngeih i ca ka relmi chungin cun a hlei tein kan upa a simi Jun A Mang nih a chimmi a chimmi ti tikah kaphnih chungkhar khar bia a ruahmi hna le interview a tuahmi hna pawl ka ngeihmi chungin khan a thei rih lomi ca a tawi Inn an velhnak kong kha amah thlahnin zong kha a hal le amah nih a chimnak ahcun tuk pasalpi nih papi nih ti ruang in khan ai thawkmi a si ti kha amah nih cun a chimnak a si. Kan upa cun aa mang nih interview a tuahnak cun

Pahnih a hawipa cu atu ah a um ti lo. Malay lei a kal cang a thla hnin lawng kha a um cang. Cu tikah amah kha an ngiarnak siki zong in khan a chimmi khan a um i amah thla hnih in i chimnak khan an tawifiannak an cawn. Papi nih TikTok mei ceih tuk kan ti lai. Papi zong na lo lo in khan a thawng si mah ruang khan an ka velh ti kha amah nih a chimnak cu a si i amah thlanhin chungkhar khar pehtlai in amah thlanhin a ni hoi ti ko a si law mah zong kha bia a halnak ka ngeihmi ahcun thlanhin a pa zong hi lephiat sorry cancer acid lei a si cang i a ngaimi dirhmun thi ding dirhmun kha a si. Cun amah thlaan hin a ule zong hi Mizoram lei ah ai cang hrammi, hliam a tuarmi an si ti kha amah zong nih khan chimmi a si. Cu ralzaam an si i hmandaw in rak zaammi miharsa te i harnak hmun kip te an zaamnak ah a pa zong a zawmi i a u le zong hliam a tuarmi harsate dirhmun ah ummi an si lio sihmahsi lio in ngaihchiatnak hi bantuk an vun ton tikah a har ngaingai dingmi dirhmun kha a si. Hi aho paoh kha thinlung a rak fak cio. Mah pawl kong vun chim ahkhan a ngaih kha nuam lo ngaimi a si. I amah thla hnih innchungkhar kong he pehtlai i mah vial kha kan vun update khawhmi kha sihlaw cun pakhat te kam hnih innchungkhar khar a vel cun an velmi innchungkhar khar kong he pehtlai in pakhat te chim duhmi cu tuzingka hoi ti ko su kanmah le kawlram tuzingka i An velh khawh ah khan lenkai zong kha a si nain thlahnin a pa nih khan lephet a si tikah a dam lomi keimah an ka len rua ti khan a ruah i lungnuam loin hlah u lungdam tein va kir ko ti khan a leh hna ti kha thlahnin a ni nih khan a chimmi kha a si. I mahka zawn ah khan atu ni zong hi August nili zong hi amah a veltu hna chungkhar nih khan len ding cun amah chungkhar lawng mi he pehtlai zong khan bochan dingin timhtuahnak ngeih a si ti zong kaa khan a langhter chihmi kha a si. Hika zawn ahhin A hlan ka video ah zeidah ka rak chim bal ti si ahcun nihin Laitlang lei kan fa nau le dirhmun hi ngaingai a si. Kan mino hna dirhmun hi ngaihchia bak a si timi kha ka chim i an sining le an dirhmun kha ka rak chimmi kha upa pakhat hoi ti ko selaw pakhat nu nih cun a si bal lai lo tiah comment ah a rak ka pek bal. i hmaan bak ka thlak hna i an minung kha fiang tein ka langhter duh lo i hmaan ka thlak hna cucun an sining pawl keimah nih ka mit hmuh bak a simi ka chimmi kha a zum lomi tampi an um a hmu vemi cun a zummi kha tampi an um ve i atu zong nolh ṭhan ka duh rihmi cu atu An velhnak kong he pehtlai in hin pinah Laitlang lei kan fale kan nau hna an dirhmun hi langhter ka duh. Mah ti si ahcun khuachung, khualeng an i chawh an i lehning an umtuning vialte aa hlan video ka thlahmi a ngaimi cun an theih le nihin ah kan fa, kan nau hna, kan mino hna an rawh i chia tuk dirhmun kan phanh khi tampi ka chim ciami kha um. Ia ka vun nolh ṭhan rih a si ahcun nihin ahhin a dang a lengmi sianginn nai ti lomi tlangval deuh hi ti ko selaw mah pawl kha cu chim hlah. Atu i sianginn a kai liomi bak no hna sangakchia pawl chung hrimhrim in khin saya te nih zeidah an chim ti si ahcun Saya te nih an hmuhmi hna cu sianginn bak ah, sianginn tiang bak ah vep ti bantuk, zu ti bantuk an i ken i cu bantuk cu rithainak sii cu an tuah i sianginn chung bak ah special tak in an tawng kho ti si. Hi sii nih an sik hna tikah ziah nan i sai, nanmah phaisa maw si, kanmah tein kan tuahmi si, kanmah ngaihchia tein kan tuahmi si an ti hna i ca tial ti zong ah ka huam lo, ka ri tuk ti bantuk tiang khan. Sahngakchia an um ti si. Hi cu mit hmuh hrimhrim ah sianginn chung lawng si lo, sianginn khar caan ah narukni zarhpani ti bantuk ah hmai bak in zu an ding hna, lam ti bantuk khuki a zu an ding hna i a buai cu an buai lo nain rithainak si ah phun an tawng hna. Chim duhmi cu ritainak sii a tawngmi mino hna an tlawm te lo cun nungak tlangval lei ah nungak tlangval hna a phoihphoih a khuahkhuah bak in an i ching hna i khuki kap ah. Cun zohchia khehru taktak in a um taktak an um. Hi ka chim duhmi cu Dah nihin ah ah thla hnin a veltu hna minung lawng si loin kan fa kan nau hna zeitluk in dah an rawh ti kha ka chim duhmi ka langhter duhmi cu si. I nihin ah hin kan chim ko a si ahcun thla hnin a veltu hna nakin a sual tukmi ah mino tampi kan mino an um cucu ngaihchia taktak lungrawk taktak a si. I Miphuni caan ah pumh caan ah an i pum ko nain thlacam caan ah thla an cam siah an kai ah caan ah sianginn an kai ko na tiin cucu mi nih kan hmuh hna lonak hmunhma nupa nih kan hmuh hna lonak hmunhma ahhin zei um zeitindah an ṭhut an dir ti hi nu le pa nih lung a cucu a leng. Kan hnuh hna tiin khin zohchia khirhru tuk in aho kan fa kan nau cio paoh pei an rak um ti hi ṭha tuk in mithmuh kuttongh bak in kan hmuhmi hna asi tik ahhin cucu ngaihchiat lo awk a si. I thlahninh an velhnak kong ah biatak tein chim ka duh. Aruang cu nihin ah Laimi mino hna kan sining a rawh ngaihchia taktak. Hi sianginn a kai liomi hmanh nulepa sualnak lei ah siseh, rithainak sii lei ah siseh, zeitluk in dah kan dirhmun a chiat ti hi mi nih cun tampi kan theihmi kha a si i cucaah cun nulepa hna zong hika zawn ahhin ka video a ngaimi hna nih biatak kan fale nu kan fapa hna ṭhin khawh rak i zuam hna u silaw sianginn ah an kai tiah kan ruah hna nain sianginn a phan lomi rithainak sii a tuah nungak tlangval ah ai chingmi kan fa kan tam tuk an um cun micheu cu sianginn an phan ko nain sianginn khan chung zongah ka mitku ka ri deuh te bantukin ca zong lung a lut lo in khiti khin in ummi kan fa kan Hika hin sayate dirhmun zongin tampi kan hmuh kan tonmi kha a si ti kha langhter ka duhmi si. Cucaah cun kan fa le kan nau hna he tuan deuh ka video zong cang. Thlacamnak in biatak tein kan ṭanpi hna a hau. Thlacamnak lawng si loin innchungkhar khar zongah chim cawnpiak kan daithlan bak hna lo a hau ti hi ka chim lengmangmi kha a si. I Atu thlahnin an velhnak kong he pehtlai in hin Laimi kan lungput ah kan thinlung chungah sihsehlaw thleng hna usih ti ka duh ngaimi cu zeidah a si ti si ahcun aho kan si paoh ah hi bantuk hin ituk ivelhnak hi a hlan lio kan pipu hna chan kan zoh tik ahhin hi bantuk ivelhnak sual ihuahnak hoi ti ko usihlaw khat le khat zei kan ti lai lung i ton lonak a um tikah hin hlanlio kan pipu hna nih cun i len i kai a si i nawl i phir kha a si cutin i nawl i phir a si i nihin zong hin thlahnin an velhnak kong ah pehtlai in kaphnih innchungkhar khar kha i len i nawl phir kha a si ko i hlanlio Mi cu fak deuh an i velh sual ahcun sahrangthi i lonh in i liampal kha ngeih a si tawn i amah le a fa khan liamnak kha tuah a si tawn. Cucu an liammi cu hlanlio kan pipu hna chan khuaruahnak dah um ti si ahcun hlanlio kan pipu hna cu ram uk bawi deuh mirum deuh mingei deuh an si ahcun khakha mi an velh hna minu mipa kha kan liam khawh ai hna pat kan cham khawh ai hna pat tiin sual i ngaihchihnak ah hman loin mi nek chinnak le a hmangmi laimi lungput khuaruahnak a ngeimi kan rak si i chim duhmi cu keimah ka pa le chan hrawnghrang chim tawnmi cu Nangmah mipa na hnakhaw kan dawh lai i siapi hlei ka liam lai lo, na ha kan thlongh dih lai i siapi hlei ka liam lai lo. An ṭhawnnak le an thilti khawhnak kha i uanthlar in a timi, an rum an ngeihnak kha i uanthlar in mi neknak ah a hmangmi mi tampi kan um. Cucu mi an tuk an velh an thah nawn taktak tikah sahringthi an luanh hna, an liamh hna, siapi an liamh hna. Asina balte cucu an nun ṭhinhnak a can lomi cu a pawi lungput a si. Cucu an liamh khawhmi hna, an nawl khawhmi hna cu zei kan ti lai, ihnak ah an hman i an ṭhinhnak ah an hman lomi Laimi remh bak a hau ka timi a si.
Hi nihin kan chan zong ahhin cucu Laimi thinlung chungah tampi a ṭha lomi khuaruahnak tam. Nihin ah nek ngai in mi an va tehte an va ṭhuatmi hna hi, hi bantukin i ngaihchihnak le hmailei ah nun i ṭhinhnak ah hman loin kan liam khawh ai pat tiin Laimi nekchinnak a hmangmi mitampi Laimi kan um kan nun kan remh bak a hau ti hi a pekmi a si. Kei nihin thla hnin an velhnak kong he pehtlai in hin zar an i nawl an i phir Nain, cu bantuk hlanlio ah lungput a simi lungput nih hin kan chan tiang kan pehzulh a si ahcun a ṭha taktakmi lungput a si ti khi langhter ka duhmi a si. I hika zawn ah hin thlanhin an a video a hmanthlak hi a video hi vun zoh ta hmat usulaw zaangfak ngaingai a si. Chikkhat he vun zoh ta hmat usulaw.

Kan zomhtaihnak, mizai kan rel lonak, mithlang kan lamhnak kha mizapi sin kan hun phozar tik ahhin cucu a ṭha lo taktakmi kha a si. Hi chim duhmi cu nihin ahhin amah thlahnin an velhnak ah khan kati khan phozar hna hlah sehlaw hiti tiangtiang in khin piahtana khi a chuak hnga lo ti khi ka ruahmi a si. Hi cu zeidah hoi pehtlaihter chih ka duh ti si ahcun Laimi nih social media kan hmannak ahhin taktak asi. I ngaihchia taktak khi asi. I ngaingai te kanmah Laimi le Laimi asi komi hi bantukin thang i chiat le hmual i phoh le thlang i lamh hi a poi taktakmi asi. I keimah ka chim hlan nan theih dihmi asi i vun ruah chih awkah khin ka hoi chim. Nihin ngaingai te kan ti siah cun cu hlan vialte ah online ah khat le khat sarling a thihnak kong hoi thawk a si lo. Zeitluk in dah ai sai lomi minung zong online a hmual kan i phoh le thang kan i chiatnak vialte kha vun tuak fa hmat a si lo. Hi kati kati tikah hin keimah he ka fim, keimah he ka thai bik, ka ti duhnak ka social media kan hman ding kha cyber bullying kan i tuah ning kha langhter ka duhmi kha a si i sangling a thihnak kong kan i ti kan i ti ning hi cu cu lio ah world cup a vun si i sangling a thihnak kong pehtlai kan i sikcak mi vialte kha a dai dih lai kan ti nain world cup vun si le caan ka world cup Fan le uh, Ronaldo fan kong ah kan i ti tuk ning hing hi te kan i voih pam kan i that kan i nong dih deng i a ngai ngai te kan ti si cu cu kan lai mi long te kan i dap ka ning le kan i al ning online ah thang kan i chiat i saiba bullying kan i tuah ning kha ngaih chia tak tak khi a si hi World Cup a vun di e cu hnu ah uh, pakhat nih uh, zeidik a rak chuah pi cuti cun khathi ne patung e a uar a zei de te bantuk pawl patung kong ah kan buai ṭhan i khat le khat online ah phaisa duhnak a kan tuah tikah hin le khat saiba kan i tuah ning te hi kei cu an bak ruah ṭhan bak a hau ti khi langhter hi zei ruang kan ti a si ahcun
Nihin ah hin Saiba bullying kan i tuahnak ah hin Laimi le Laimi bak kan si. Na ngah tuk mai ding, na ngah tuk mai. Hi bantuk i Saiba bullying kan i tuah i online vawleicung pumpi midang theih tiang in zei kan ti lai kan hmual kan i phoh hi cu kan Laimi le Laimi kan hmual kan i phoh hi cu a poi taktak ah khin ka chiahmi kha a si. Hi cucaah cun nang zong rak ruat ve farik hngat law cyber bullying kan i tuahnak ah online ah social media ah kan i pho kan i zarnak ah hin zeidah a ṭhat hnemnak a um ti hi ṭha tein rak ruat ve hngat law i hika zawn ah hin kai fim bia zong a si lo kai thiamter bia zong a si lo keimah ka lung siarem lonak te khi hoi langhter ka duhmi khi a si. Hi zeiruang kan ti a si ahcun nihin ah hin cu lakhmat ahcun zeidah a piahtana bik ka ti si ahcun Pathian bia a kan chim kan phuanmi Pathian bia a chim a phuangtu hna nih an chim an phuanmi hna zong kha ngetik awn lai ah i dohkalhnak, i soi i selnak, thang i chiatnak lawngte ah zei kan tuahmi paoh kha kan a poi ngaingaimi a si. Hi khat lei in content creator cu phaisa luhnak ah kan hman a si ahcun a ṭha tuk. Kan ca zongah, kan miphun ca zongah, kan ram ca zongah ṭhathnemnak le santlaihnak tampi a ngei nain cu bantuk i online ah thang kan chiah hna, hmual kan phoh hna, kan i soiselnak i sa kan hmuhnak nakcun Pathian nih a kan pek deuhmi a si lai ti khi cu zumhnak ka ngei, ruahnak ka ngei. Hi cucaah cun nihin ah langhter ka duh. Thla hnih an velhnak kong he pehtlai zongin khan online i lar i online i paoh kan duh tuk caah Kha kha bantuk an velhnak hna zong kha social media ah an rak tar tikah khan khati tiang piahtana a chuah dihnak a buaibai dihnak kha a si. I a ngaingai te kan chim a si ahcun amah thlaan hin a veltu hna nakin nihin ah vet a tong i fak taktak in ṭhuat a tong i zohchia tuah a si zung a phanmi minung tampi a si hna balte in khapul kan thei hna lo, zeiruang kan ti ka on lai ah an tar lo ca i chim duhmi cu thla a veltu hna nih online an tar tikah social media hman kan thiam lonak le saiba bullying laimi lakah khat le khat kan i tuahnak kong kha hoi langhter kan duhmi kha a si hihi nihin lai nih kan i ralrin bak a hau kan i ṭhinh cio a hau ti hi hngalhter kan duh Cun a hlei tein nihin Laimi kan mino hna lakkar hrimhrim ah hin zeitluk in dah fanu kan fanu kan fapa cio hna kan chungkhar khar cio zeitluk in dah i zohkhenh a herh. Fimnak lei zongah cun zei kan ti lai rithainak sii an tuahnak lei he pehtlai in nu le pa karlak pehtlai in nihin ah ṭhatlonak thil zeitluk in dah kan mino hna cungah a tam. Nulepa zong nih Ngaknu lei zong in biaknak lei zong in biatak tein kan cawl kan cang a hau ti hi atutan ahhin langhter ka duhmi a si. Hi tuan deuh ka video zong ah ka chim cang bantuk in khan kan fale kan naule hna kan mithmuh lo in kan theih lo in ningzak thil a simi a tuahmi hna mi tam tuk kan um. Hi cucu social media phawt awk, phozar awk kan hoi phozar lo ve. Inn hin ahin langhter i thla hnin a veltu hna zong hi social media hman an thiam lo ruangah saiwa bullying khatkhat an i neknak kha mipi sin an phozar tikah hin hihi mi nih kan hun theih khun hna a si. Hihi kan mi online ah tar i phozar hna pawl saiwa bullying theng si loin zeitintilah a tongmi hna minung tam tuk kan um ti hi nihin Laitlang chung ah hin langhter ka hoi duhmi kha a si. Hi a hnu zong ah hi bantuk puai kong kha tampi kan vun i ruah ṭhan te hna lai i chim duhmi cu thla hnih in an velnak kong ah kan ngaih cio le kan kan herh cio kan zaang a fak cio i sana bal tein nu le pa an i nawl an i phirnak an i theih tiah biapi bik a si. Ih mah an i nawlphiarnak, uh, an i lenkainak kha pehtlai Laimi kan thinlung put ah um seh ti ka duhmi cu uh, khi bantukin mi kan tuk kan velh hna i mi kan thlanglamh tik hna, mi kan nek tik hna, kan an kan nawlphir tikah kanmah kan i thlennak le kan i ṭhinhnak a si lomi i nawlphirnak le zei kan ti lai uh, i len i kainak hi Laimi kan thinlung ah um ti hlah seh. Dang tein hmailei ah nun ṭhitnak le hmailei ah fim i chimnak a can khawhnak hnga ding caah tiin ka zawn si duh thahnak he mah zong hi uh, kai zong nih ka rak chim duhnak kha a si i ning vialte kha uh, tampi keimah nak an si caah kong kha hnihin tukforhnak kong le zaangfak a sinak kong an i nawlphirnak kong ah khan tampi nan theih ciami kha um i kan theih ciomi kha um. Hi kha kong ah khan ho paoh online social media cyber bullying kan i tuahning le cun in person zong kan i tuahning pawl kong kan i hin ah mino kan mino hna karlak ah zeitluk in dah ngaihchia lungrethei dirhmun kan si timi hi tutan zong vun theihter ṭhan kan duh a si. Hi mah vial kan i ruah khawhmi Hnu video tu zong khan kan i tong ṭhan te hna lai i mah vial kha kan chiah lo.